Дуслар, барыгызга да сәлам. Сәгать 6 тулып 30 минут. Димәк, эфирда Сәләт Лайф. Сәләт Лайф без сәләтне күрсәтәбез. Дуслар, бүген 1 август һәм Биләр форумының соңгы сменасының соңгы көне.

Без сезнең өчен берничә фотосурәт әзерләдек. Хәзер сез анларны экраннарда күрәчәксез. Димәк, э, безнең Лидерс Биләр форумында узды кепкалар презентациясе. Күргәнегезчә, хәтта бик-бик мөхтәрәм кунаклар да килде. Э, һәм инде киләсе фотодан без күрә алабыз. Безнең кунакларыбызга бу кепкалар ошаган һәм алар аларны алганнар. Ә Тимур абыйга ошамады дип уйламагыз, ул үзенең кепкасын өйдә генә оныткан. Э, һәм инде алга таба барабыз. Без бу сменаны РДШ белән э, бергә үткәрәбез. Шуңа күрә безнең керештә менә сул яктагы кыз э, татар теле белү дәрәҗәсен тикшерә, рус теле белү дәрәҗәсен тикшерә. Һәм инде сул як ун яктагы Сәләт кызы татар теле белү дәрәҗәсен алга таба барабыз, дуслар. Монда безнең каһарманнар, супергеройлар бик күп. Һәм шулай ук Spider Woman килде. Безнең лидерс биләр форумына. Алга да барабыз. Менә бу абый белән апа никтер безнең бик кыйбатлы техниканы ватырга җыена бу фотографиядә. Э, һәм инде шулай ук күргәнегезчә түбәтәйдә яңалыклар бар. Яңа пломбир, аның исеме экопломбир. Күргәнегезчә ул агачтан ясалган э, һәм инде ит сатырга ярамый бит. Э, һәм соңгы фотографиядә без күрәбез, дуслар, сәләт ул мөмкинлекләр мөхите һәм гармония мөхите. Монда теләсә нинди җирдә, теләсә нинди вакытта медитацияне башларга мөмкин. Менә бу егеттән үрнәк алыгыз. Димәк, дуслар, яңалыклар белән танышып киттек һәм инде без күчәбез киләсе рубрикага. Киләсе сәхифә ул да булса сәләтле кунак. Бүген бездә кунакта Сәләт галәм аланының өлкән әйдаманы Диләр апа Исмагилова. Карыйбыз. Сәлам, Диләр апа, ничек хәлләр? Яхшы, шәп, бик әйбәт. Без бик шат сине күрергә э, Сәләт Лайф студиясендә. Һәм инде дуслар, бу елны өр яңа аланыбыз э, күп алар дөресен әйткәндә өч яңа алан бар. Һәм инде аларның берсе Сәләт Галәм аланы. Безгә сөйләп кит әле, Диләр апа, нинди ул Сәләт Галәм аланы, аның юнәлеше нинди? Безнең юнәлешебез ул үз юлыңны табу. Үз юлыңны табу, димәк, бездә бар тагын бер Тагын биш юнәлеш, ул да булса, психология, спорт, иҗат, фән, шәхси бренд. Ә кайсы җирдә уза Сәләт Галәм аланы? Сәләт Галәме бик матур, бик яхшы урында уза, ул да булса Бабай утары базасында. Ул Татарстандамы? Юк, ул Башкириядә. Башкортстанда. Ә сезнең сәлкешләр алар Башкортстаннанмы, яисә Татарстаннанмы, яисә бөтен җирдәнме? Бөтен җирдән. Ә күпме сәлкеш бар Сәләт Галәм аланында? Безнең 88 сәлкеш, бик матур сан. Яхшы, ә менә без монда инде очрашкан идек э, башка баш җитәкләр белән дә. Э, һәм мин аларга сорый идем, нинди яңа кичке чаралар бар дип. Сездә бармы яңа кичке Ә, чаралар? кичке яңа яңа- форматлар бәлки. Безнең бик кызыклы кичке чара узды, ул да булса сәл кешеләр ярышы. Ә, Әйдаманнар ярышы форматында, аннан соң безнең булды туй көннәре. Ә, Туй көннәре. Туй көннәре. Яхшы. Ә, бик кызыклы чаралар узды, без атларда йөрдек. Һәм инде безнең мастер-класслардан өчпочмаклар пешерү мастер-классы үтте. Эш пешмаклар пешерү. Әйе. Э, пешердегез пешердек бик барлык 88 бала да 98 бала да барысына да барысы да әйдаманнарга да хәтта җитте шәп мин дә чакырыгыз әле сәләт кәламаларына э, һәм инде диләр апа әйдә тагын бераз э, нинди менә яңалыклар турында сөйләдек ә гомумән сәләт галәм аланы ничек идеясы барлыкка килде ничек ул фикер килде сезгә бу аланны ачырга кирәк дигән безгә балалар язды балаларның Таләп итте инде аны, бу аланны. Без үзебез дә бик теләдек, шуның өчен Галәм аланын ачып җибәрергә булдык. Ә ни өчен Галәм? Чөнки Галәм ул безне, Галәм безгә юллар төзи. Галәм безгә юллар төзи. Яхшы, алайса, э, безнең без уен э, әзерләдек синең өчен. Хәзер без син белән бер уен әзерлибез. Һәм ул да Галәм тематикасыннан. Без э, таптык интернетта күп кенә балалар ясаган планеталар рәсемнәре. Һәм без бу планеталарга хәзер Диләрә апа белән бергә исемнәр бирәчәкбез. Син әзерме? Әзер. Яхшы, димәк, э, дуслар, хәзер безнең экраннарда барлыкка киләчәк беренче планета рәсеме. Ул экраннарда Дилара апа ничек уйлыйсың, бу планетаның исеме нинди булырга мөмкин? Э, Монда сары теш, сары төсне күрәм мин. Әйе. Сары зәңгәр. Бик яхшы карасак, кызыл. тешне дә күреп була Әйе, анда. барысы да бар, барлык төсләр дә бар. Э, Бу сәләт төсләре, футболка төсләре. Әйе. Э, Димәк, димәк, бу Ә, Сәләтландия. Сәләтландия Әйе. планетасы. Сәләтландия планетасы. Яхшы, димәк, Сәләтландия планетасы булды бу. Алга таба барабыз. Киләсе планета. А, бу Әйе. планета миңа таныш, таныш, мин аны таныйм. Күргәнем бар. А? Күргән бар? Күргән бар, күргән бар. Э, Димәк, монда безнең тисләргә килсәк, монда бар безнең зәңгәр су һәм э, сары тис. Әйдаман һәм сәлкеш кебек. Әйдаман һәм сәлкеш. Бәлки Ну, төркем, Төркем мәхәббәт, мәхәббәт. мәхәббәт. Шәп, яхшы. Мәхәббәт хәзер без просто бөтен планеталарга да беседкалар исемнәре бирәбез. шулаймы? Әйе, әйе. Яхшы, димәк, мәхәббәт планетасы булды. Алга таба барабыз. Безнең киләсе планета экраннарда. Э, Кызыл баш җитәкләр һәм сары ул сәлкешләр. Әйе. Э, Димәк, Ә, бу Кара сызыклар ул нәрсә? кара сызыклар ул Соник җитмәгән балалар. Әйе. Э, начар кәеф дигән сүз. Ну, сәләттә начар кәеф була алмый, шуның өчен. Шуңа күрә бу планета сәләт түгел. Сәләт түгел. Ә? Э, ә? Димәк, бу сәләттә була алмый. Ну, бәлки күшәр? Күшәр? Әйе, Күшәр ул бер авыл исеме. Күршеләр, күршеләр. Күршеләр, күршеләр планетасы. Күршеләр планетасы, алга да барабыз. Э, һәм инде безнең киләсе планета экраннарда. Кызык, кызык. Бу бераз Юпитерга ошаган бугай. Юпитерга, әйе. Яисә Сатурнмы? Яхшы. Димәк, нинди исем бирәбез бу планетага? Э, Диләр апа. Так, бу планета, планета. Нинди төсләр без монда күрәбез? Монда барлык төсләр дә бар. Бу бераз сомбрерога ошаган кебек. Сомбрера? Бәлки, бәлки шляпә берәр төрле. Шляпә берәр төрле. Бу тулы исеме планетаның шляпә берәр төрле. Берәр төрле шляпә. Яхшы, берәр төрле шляпә планетасы булды бу. Тагын бар микән безнең планеталар? Хәм киләсе планета. Бу э, коймак. Коймак? Күрә, коймак күрәм мин монда. Яхшы, коймак бар. Син э, гомумән шундый кызыл коймаклар яратасыңмы? Әйе. Ак нокталы. Яхшы. Коймак планетасы. Әй- Әйе? Димәк, Шулай булсын. коймак планетасы булды һәм инде киләсе планета экраннарда. Ә, Монда күрәбез без кызыл, сары, Мгм. Һәм э, зәңгәр ул күк. әйе. Димәк, бу планета Э, кызыл сары зәңгәр күк күк яхшы кызыл сары зәңгәр күк планетасы иде бу э, диләр апа шәп бик зур рәхмәт сиңа бу уен өчен һәм инде ахырдан безнең барлык сәркешләргә дә барлык катнашучыларга да мөрәҗәгать итеп менә бу камерага берничә җылы сүз әйтсәм без сиңа бик рәхмәтле булырбыз сәләт галәм сәлкешләре без сезне бик каты яратабыз гомумән лидерс биләр форум э, бик зур рәхмәт сезгә безне шулай яхшы каршы алганга Без сезне бик яратабыз һәм үзебезнең сменабызда көтеп калабыз. Диләр апа, сиңа да бик зур рәхмәт һәм инде без барлык кунакларга да бирәбез төрле-төрле э, бүләкләр. Төрле дип һәрвакыт значок бирәбез инде без, ләкин аларда язылган язулар төрле. Минем анда юк әле. Мондый юк әле. Алайса сиңа менә мондый значок бездән Сәләт Лайф студиясеннән. Бик зур рәхмәт безгә килгән өчен һәм бездә кунакта Сәләт Галәм аланын өлкән әйдаманы Диләр апа Исмагилова иде. Һәм без алга таба барабыз, дуслар, безнең киләсе рубрика Сәлкештән сәлам. Карыйбыз. Илхамга, Илнурга, Илдуска, Икрамжанга сәлам!

Ике мең дә унөченче елда булган сәлкешләргә һәм айдаманнарга кайнар сәләм! Сәләм! Дөньядагы барлык артистларга сәләм! Барлык җир шарын визитран кешеләргә зур сәлам! Сәлам, лидер Филяр форум. Кызлар, игътибар, Тамил 67-нче палаткада. Эй! 1 миллион 23! Арнольд Шварценеггер абыйга сәлам! Сәлам әни, сәлам әти, сәлам дәвәти, дәвәни, сәлам әбием, бабаем, апалар, абыйлар, барыгызга сәлам! Бидва, Мяги һәм Эншпиль, сәлам! Әфәрин, әфәрин, сәлкешләр, шундый креатив сәламнәр өчен һәм инде дуслар әйдәгез бераз комментарийларында укып китик. Димәк, безгә Рафис Нуруллин сәлам дуслар, хәерле эфир сезгә дип язган. Сәлам Рафис, Әдип Әлмирдән сәламнәр. Э, Таһир красавчик, шәп алып барасың, көлке урыннарын нык та куясың дип язган безгә Э, серле комментатор, бик зур рәхмәт сиңа. Шулай ук Әдип Әлмирдән 3 йолдыз һәм 6 өстәге йөрәк җибәрәбез дип язганнар һәм инде соңгы комментарий Сәрәт Лайф студиясеннән Алмаз абый Самигулинга барлык командадан кайнар сәламнәр без сине яратабыз безне бер канат астына җыйган өчен дигән комментарий килеп җитте. Э, һәм инде дуслар без алга таба барабыз. Безнең киләсе рубрика Сәрәт Лайф студиясендә бу сезонда сыңгы тапкыр менә Гөлинә рубрикасы. Карыйбыз. Сәлам, сәлам, Тахир абый. Бүген сезнең өчен менә Гөлинәдән соңгы репортаж. Бүген без сәл кешеләрнең, аларның айдаманнарының һәм директорларының хис кичерешләре белән сезнең белән дә уртаклашырга булдык. Әйдә киттек. Сәкешләр беренчедән алар бик бәхетле кешеләр. Аларның бик кызыклы, бик продуктив программа, форумда да, сменаларда да. Менә әзрәк ару хисе бар иде. Менә шу 6нчы форумга инде җиткәч, 5нче, 6нчыда. Ә менә хәзер соңгы көнгә килеп җиткәч, тагын кайтасы килми башлады. Әйе, әлбәттә, авыр мизгелләр дә була, ләкин янында гел Шундый тугры команда була. Әйдаман булганда инде ул кулдашың бар яныңда. А, шулай ук синең баш җитәкләрең бар. Сәләттә менә шул дуслык атмосферасы, менә безнең беседкада дуслык яныбызда. Ә я менә шул дуслык атмосферасы ул гел булышып тора. Синең кәефең а, күпме генә әзәйсә дә, яныңдагы дусларың алар сразу күтәреп җибәрәләр ул кәефне. Шуңа күрә Моның белән проблемалар особо юк. Дүрт форум буена без э, шул кадәр балалар белән якынлаштык һәм шушы кадәр аларның көчен үзебезгә алып, э, гел эшләргә табарына бара идек. Хәзер кемнең көч алырга да белмәспез инде. Сәләттә мин үземне өйдә кебек хис итәм, ләкин менә без э, шәмчетләрдә утырганда мин кешеләрдән ишеткәнем алар Монда килгәч, палаткада яшәүдән ничектер курктылармы, или сискәнделәрме, белмим, ләкин миңа ничектер барысы да ошый һәм мин шатмында булдым. Монда атмосфера, бөтен әйбер шундый Иләге кебек инде гаилә. Ә, беренче тапкыр үземнең сәләт тел сменасына барып кайткач, мин ике атна тынычлана алмыйча йөрдем. Әйдаманнарның тыныч йокы балам, хәерле иртә дигән сүзләре җитмәде, шуңа мин Сәләт галәмгә бардым һәм хәзер дөресен генә әйткәндә, өйгә кайтып, нинди хисләр булыр микән миндә, куркам, чөнки бик сагыначакмын һәм бу сагынган хисләрен, сагыну хисләрен кая куермын микән дип уйлыйм. Теге елны килгәч, үземне җырлый белмим дип уйлаган идем, ләкин әйдаманнар миңа ничектер син җырлый беләсең дип, син булдырасың дип миңа Көч бирделәр. көч бирделәр, әйе, һәм мин ничектер булдыра башладым, үземә ышана башладым һәм минем нәрсәдер килеп чыга башлады. Сәләт ул бердәмлек мөхите, сәләт ул гаилә. Һәр кеше өчен, һәр сәл кеше өчен. Ә, менә бер хәзерге вакытта популяр җыр бар. Я в моменте дигән инде Джараховна. Менә шы моментта булыгыз, мизгелдә булыгыз, шы мизгелне тоеп яшәгез дип әйтер идем сезгә яраткан сәл кешеләрем. Сәл кешеләр, без сезгә киләчәктә курыкмаска киңәш итәбез. Бернәрсәдән курыкмагыз, алга барыгыз. Барлык хыялларыгыз чынга ашсын, ләкин алар чынга ашсын өчен аларны максат итеп куерга онытмагыз. Без сезгә гел терәк булырга әзер. Безгә языгыз, шалтыратыгыз, без сезне бик нык та яратабыз. Гел булышырга әзер. Бик зур рәхмәт, Галина апа, һәм инде без алга да барабыз. Дуслар, безнең киләсе рубрика Сәләтле кунак һәм бүген безнең икенче кунагыбыз ул да булса Сәләт клубы президенты, Сәләт лайф проекты сценаристы һәм аның координаторы Тимирхан абый Шәйхетдинов. Сәләтле кунак рубрикасы. Карыйбыз. Сәлам, Тимирхан абый. Сәлам, Сәлам, Тимир абый. нишкәлләр. Яхшы, ниһаять Дуслар, синең белән дә камера алдына күрешергә насыйп булды. Дөресен генә әйткәндә, без Тимирхан абый белән тәүлектә 24 сәгать бергә Сәләт Лайф проектында, шуңа күрә аның белән исәнләшү бераз сәер. Көнгә 27 нче тапкыр. Димәк, Тимерхан абый, э, сөйләп кит әле безгә. Хәзер башта синең белән президент кебек сөйләшәбез, ярыймы? Э, һәм президент кебек безгә бераз сәләт клублары турында сөйләп э, китмәсен микән? А, Һәм үзенең эшчәнлеген турында гомумән. Әлбәттә, а, Сәләт клубы үзе а, 1995 елда барлыкка килде, Сәләттән бераз теге бер елга соңрак һәм аның а, төп максатларның берсе әлбәттә э, сәләтле балалар һәм талантлы яшьләр өчен уку елы дәвамында төрле менә шундый э, үсеш мәйданчыкларын булдыру э, шул ук төрле проектлар аша фестивальләр конференцияләр ярышлар һәм инде хәзер вакытта совет клубының эшчәнлегендә өч төп юнәлеш бар. Әйе. Ул Дәрман интеллектуаль проектлар, Сәләт Вики мәктәбе, Мирах интеллектуаль клубы, э, безнең фикер, э, Сәләт Вики мәктәбендә үзем дә анда үз вакытында теге шу проектның координаторы булдым һәм аның аша инде әлбәттә теге Сәләт клубы президентлыгына килә алдым. Э, Дәрт юнәлеше шул күбрәк теге иҗади проектлар һәм инде аның аңа Сәләт активы мәктәбе дә керә. Монда инде мин күбрәк инде бөтен кичәге сәл кешеләргә бу итәге гайдаманнарга да шәсем килә әгәр дә э, сез э, инде беренче курска керәсез һәм сәләттә нидер үз проектыгызны чынга ашырырга телисез без сезне э, октябрь аенда сәләт активы мәктәбендә көтәбез һәм инде өченче төп юнәлеш ул минемчә иң популяр гадәттә инде сәләт мөхитендә ул сәләт клублары төбәк сәләт клублары хәзер вакытта безнең егерме тирәсе сәләт клубы эшли татарстанда башкортстанда һәм самара өлкәсендә балалар җәй көне аланнан кайталар һәм әлбәттә аларның сәләт мөхитендә калырга теләк бар шулай итеп алар берләшеп сәләт клубын булдыралар ел дәвамында без алар белән семинарларда сәләт аланнарында очрашабыз һәм инде минем үз төшем инде әлбәттә менә бу эшне э, алып бару э, координацияләү һәм инде әлбәттә э, иң мөһиме башка да инде сәләт э, проектларында мәсәлән мында хат сәләт лайфта катнашам э, синең белән бергә без шулай ук э, россия оис проект офисында бергә эшлибез Әйе. Э, менә Тимирхан абый, димәк, э, безнең җәй һәр заман бик актив уза. Шулай бит, безнең форумнар, 6 смена аланнар, 30-га э, якын аланнар бар. Ә менә сентябрь аеннан алып, димәк, җәй җиткәнче сәләт клублары сәкешләр өчен сәләт мөхите ясый, шулаймы? Әй, әлбәттә. Әйтик, менә хәзерге вакытта безне берәр нинди мәктәп укытучысы, директоры караган булса, һәм алар да үзләренең мәктәпләрендә сәләт клубы ачырга тели икән, аларга нәрсә эшләргә кирәк? Монда Төбәк совет клубын ачыр өчен иң беренче шарт шул клубны ачырга теләгән кимендә 3 сәлкеш. Менә сәләт аланда ял иткән 3 сәлкеш. Гадәттә алар менә шул теләк, шул мөмкинлек турында беләләр инде. Сәләт аланнары, сәләт форум аша, безнең социаль челтәрләр аша. Һәм инде менә шул берләшеп алар үз мәктәп администрациясенә дәшергә тиешләр. Һәм инде әгәр дә мәктәп администрациясе аларның теләкләрен хупласа, аларга теләктәшлек белдерсә, алар инде безгә рәсми хат җибәрәләр һәм әлбәттә без аларга җаваплы теге җаваплы хат итеп э, без сезнең белән эшләргә әзер, аларның исемнәрен уйлап табабыз, логоларын һәм шундый теге төрле мәсьәләләрне һәм инде алар белән инде якын арадагы семинарда инде күрешәбез. Э, иң мөһим э, шундый э, критерий дип әйтик ул сәләт клубының семинарларда катнашу чөнки без ел саен теге безнең замана үзгәрә һәм инде без дә сәләт клублары эшчәнлегенә гел менә шул семинарлар аша төрле ниндидер хәбәрләр җитештерәбез. Син нәкъ менә президент кебек сөйләшәсең. Син курслар уздыңмы берәр нинди? Юк, бу минемчә инде тәҗрибә. Ярый, бу бик җитди сораулар булды әле. Әйдә бераз гына синең белән Э, сәләт лайф турында сөйләшеп китик әлбәттә сәләт лайф турында сөйләшеп китик син әйе сәләт э, лайфта нәрсә өчен җаваплы э, икенче ел дәвамында менә мин син менә бу тактадан укый торган Кәгазьдәге эчтәлекне язам. Дуслар, карагыз, күпме исправление бар менә монда, төзәтүләр. Күрсәгез, карандаш белән язам. Бер, бер төзәтмә генә. Анда, син, э, Таһир абый, миңа әйтмә, анда бер төзәтмә генә бүген булды. Ә, Гадәттә инде, әлбәттә, без э, сценарийны, э, мин үзем сценарийны әзерләп инде, команда белән без башта э, җыелышып, үзең дә бу процессны бик яхшы беләсең, программаны җыябыз, аннары инде мин шул программаны сценарийга э, Әвелдерәм һәм гомумән теге шулай ук әлеге безнең студия эшчәнлеген координациялим кунаклар табу буенча нидер теге контент мәсьәләләрен чишү буенча техник мәсьәләне мәсьәләләр административ мәсьәләләр шулай итеп гомумән сәләт лайфның тормышы сәләт лайфның шундый прогрессы минем өчен минем өчен бик мөһим һәм инде сәләт лайфның бер өлеше итеп үземне хис итәм

Нәрсә ошый сиңа президент булуда? Менә биш әйбер. Бүлмәңдә кондиционер. Бар син сәләт йортында ансын бик яхшы белән, әйе. Әйе, шул җәй көне шул бер яхшы уңай якларының берсе инде. Гомумән, сәләт клубы президенты булу һәм бер Юк, юк, бу юк, башка бер. Беренчесе булсын, сәләтнең үзәк командасында эшли алу чөнки ул үзе бер шундый шәп мөмкинлек чөнки билгеле ки сәләт хәрәкәте ул тик бар тик балалар өчен генә һәм яшьләр өчен генә түгел ул менә үзе үзендә эшли торган команда өчен үзе бер шундый шәп мөмкинлек чөнки хәзер вакытта сәләткә 25 елдан артык һәм монда сәләттә җыелган барлык тәҗрибә барлык шундый теге шәхесләр синтезы ул әлбәттә сиңа да бик тәэсир итә һәм мин минемчә менә бу сәләтнең сәләт командасының Теге ой үзенчәлекле ягы бер дип сизәм һәм тагын бер ягы нәрсә уңай ягы. Минем бер генә сорау барлыкка килде. Сиңа наушник әйтеп торалармы сүзләрне? Наушниклар юк, колаклар буш. Ярый. Барысы да минем. Э, димәк, Тимирхан абый, без э, сиңа бер уен әзерләдек. Э, мин бу уенны белмим, чөнки мин гадәттә бөтен уеннарны сценарийга язам. Бу бу юлы мин нәрсәдер дип яздым, нәрсәдер дип яздым. Шуңа күрә э, әйдәгез башлыйбыз. Хәзер экранда э, барлыкка киләчәк шундый бер сүрәт. Анда язылган ә кем мин дип. Ул сүрәт әкрен генә бетә барачак һәм анда бер кеше барлыкка килә. Һәм бу сүрәт ә кем мин дигән картинка юкка чыкканчы, син ул кешенең кем булганын әйтергә тиеш. Исемен һәм вазифасын ничек? Алар барысы да президентлар. Яхшы. Димәк, э, башлыйбыз безнең беренче ә кем мин Әйе, менә ул безнең фотосурәт. Кем так, икән бу? Тиз, тиз, ул беткәнче, беткәнче, тиз. Так, бу, бу, ой, бу белмим. Бу Алсуапа Гатаулина. Армян белән бүген шашкач. Алсуапа Гатаулина ул президент бит шулай. Әйе, ул Сәләт клубының җиденче президенты. Әйе, ә син? Мин уникенче. Вау. Яхшы, димәк, алга таба барабыз, дуслар. Киләсе Әмин кем? Һәм экраннарда кем икән бу? А, ну бу безнең кул теге кул белән буенча аңладым. Надира Бакурам Шансалят клубының 8-нче президенты. Вау, дуслар, Тимирхан абый Надир абыйны куллардан аңлый. Бик гаҗәеп факт. Димәк, алга таба барабыз. Безнең киләсе фотосурәт. Әйе. Ә кем Мин, кем икән мин? Так, так, так. Бу безнең Татарстан Республикасы беренче президенты, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Митимир Шәймиев. Митимир Шәрипович Шәп белгердек, бик яхшы. Һәм инде алга таба барабыз. Э, безнең киләсе фотосурәт кем икән бу? Э, Татарстан Республикасы. Бу бит э, Америка Кушма Штатларының беренче президенты Джордж Вашингтон. Шәп, шәп, һәм бу дөрес җавап, э, һәм инде алга таба барабыз, тагын бер фотосурәт бар безнең. Әйе, бу авыр, бик авыр, яхшы уйла. Бик яхшы уйла. Юк, юк, яхшы уйла, тим, юк син. Сәләт э, клубының 12 нче президенты Тимирхан Шайхетдинов. Юк, бу бит сыр президент сливочный плавленый тимерхан абый эх бер бер сорауга җавап биреп булмады ләкин шуңа карамастан бик күңелле уен булды бу бик зур рәхмәт һәм инде тимерхан абый берничә сүз бәлки безнең кунакларга безнең сәлкешләргә катнашучыларга гомумән сәләт мөхитендә кайнашкан барлык кешеләргә дә турысын әйткәндә без бүген бер матур Видео күрәчәкбез. Сәләт Сәләтнең программасын язучы буларак әйтәм. Анда да бик яхшы сүзләр булачак. Һәм андагы анда әйтүче кешегә кушылып шулай итеп безнең әкрен генә сәләт форумы сменалары компаниясе ахырына тәмамлана, ахырына якынлаша. Берничә сәләт аланы да калды. Э, мәсәлән мин үзем дә бу ел э, беренче тапкыр әйдәман булып барачакмын совет хәзинә аланына шуңа күрә кем тели без мине белән һәм э, барлык гомумән сәл кешеләрне мин чакырам егерме бишенче августтан утыз беренче августка кадәр җәйнең соңгы көннәрен хәзинәдә үткәрергә сәләттә сез ала торган барлык элемтәләрне Монда танышкан барлык кешеләрне, үзләштерелгән белемнәрне һәм э, тәҗрибәне аны һичшиксез кадерле итеп саклагыз. Э, чөнки Сәләт ул бер алан белән һәм бер проект белән генә чикләнми. Ул ел дәвамында эшли торган хәрәкәт, ул даирә, ул мөхит һәм менә бу мөхитнең бер өлеше булырга барызгана телим. Бер ел анда җәй генә түгел, гомер буе

Яратабыз, дип язган Ришат абый белән Тахир абый. Димәк, алга да барабыз һәм инде дуслар, безнең бу елгы сменалар, форумнар ничек узды дигән сорауга җавап бирәбез һәм бу сорауга җавапны без Тимур абый белән бергә эзлибез. Димәк, Тимур абый, сүзне сезгә бирәм. Әй, миңа, миңа бик ошады, менә хәзер йөрим, карыйм, балалар белән сөйләшәм. Берсе әйтә, мин инде быел дүртенче тапкыр Биләр форумына киләм дип әйтә. Кайсысы ошады иң күбе? Берсе әйтә, миңа Болгар туган тел ошады дип. Икенчесе Сәләт Биләр форум әлбәттә, чөнки анда аланнар килеп, анда булган энергетика ул онытылмаслык. Э, артбиләр форумда катнашкан балалар булмады аларны күрмәдем ләкин әле дә безгә инстаграмда язалар менә артбиләр форумыннан булган хисләр белән хисләре белән бүлешәләр балалар монда килеп алар үзләре өчен ниндидер яңа мөмкинлекләр табалар яңа кешеләр белән э, очрашалар остазларны табалар һәм ул бит мөмкинлекләр мөхите, сәләт мөмкинлекләр мөхите дип әйтәбез. Әлегә нәтиҗә ясап булмый, нәтиҗә ясарбыз Алла бирса бөтен балалар өйләренә кайтып, матур гына кайтып җиткәч, әйе, шуннан нәтиҗә ясарбыз. Әлегә тагын бер көн бар. Хәзер монда меңнән артык бала. Шуңа күрә, әлбәттә, бөтен фикерләребез, уйларыбыз, менә шул балалар белән бергә матур гына оештыру комитеты белән бергә әйдәманнар белән бергә ахырына җиткереп матур итеп алтынчы сменаны үткәрергә теләк шул Бик зур рәхмәт, рәхмәт Тимур абый. Һәм инде дуслар, шуның белән безнең 22-нче чыгарылыш. Бу сезонның соңгы чыгарылышы ахырына якынлаша һәм без аны гадәттәгечә иҗади бүләк белән тәмамлыйбыз. Һәм бүген бездә кунакта дип әйтсәм дөрес булмас, чөнки ул һәрвакыт безнең белән Сәләт Лайф проектының җитәкчесе, Сәләтнең медиа үзәге җитәкчесе Алмаз абый Самигуллин белән Тимур абый Тарасов. Димәк, сүз сезгә.

Э, операторлар, фотографлар, бик күп дуслар таптым, бик күп күңелле мизгелләр һәм э, аларның иң күңеллеләрнең берсе ул интернет төшергән мизгелләр. Ләкин күргәнегезчә, бүген безнең бернинди дә интро булмады. Ләкин бүген безнең соңгы көн, шуңа күрә безнең булачак аутро. Барыгыз, барыгыз белән дә саубулашабыз, шуның белән Сред Лайфның соңгы эфиры тәмам. Киләсе елга күрешербез.

Шәп сезон булды бу. Ә беләсеңме нәрсә кызык? Син иртәгә бөтен җиргә соңга калачаксың. Чөнки ашыктыручы кеше булмаячак. Сиңа ничектер белмим, әмма миңа бу ел ничектер башка кебек тоелды. Башка? Әйе, башка. Менә беләсеңме, әгәр тигезләмәнең барлык элементлары да үз урыннарында булса, Без җавапны табабыз. Мин дә бер җавап таптым. Нинди сорауга? Бәхетле булу өчен нәрсә кирәк? Яраткан кешеләрем белән бергә яраткан эшне эшләргә кирәк. Һәм беләсеңме, мин бу җәйдә монда бәхетле. Әйе. Сәләтле җәй ул һәрвакыт күңелле уза. Сәлкешләр, айдаманнар, кичке чаралар, кояш,